Helo, fy enw i ydy Siân Thomas a dw i'n gynghorydd gyrfa gyda Gyrfa Cymru. Rydyn ni wedi creu'r fideo cyfarwyddyd hwn gyda'r Ganolfan Byd Waith i ddangos y cymorth y gallwn ei gynnig unrhyw un sydd wedi colli ei swydd neu sy'n ddi-waith. Yn ystod y sesiwn yma, hoffwn ni drafod dwy elfen. Yn gyntaf, hoffwn sôn am y cymorth y gallwn ni ei, a gallwch chi ei gael gan Cymru'n gweithio drwy Gyrfa Cymru Ac yn ail, sôn am y pecyn cymorth React sydd ar gael i unrhyw un sydd wedi ei gwneud yn ddi-waith am unrhyw rheswm. Ymhellach, bydd y unigolion yn parhau i fod yn gymwys ar gyfer y rhaglen yma am flwyddyn o'r dyddiad y gwnaethpwyd nhw yn ddi-waith. Felly, pwy ydyn ni? Mae Gyrfa Cymru yn is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru. Rydyn ni'n darparu gwasanaeth i bobl o bob oed ac yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd a chymorth cyflogaeth am ddim ac yn ddi-duedd. Rydyn ni'n helpu plant, pobl ifanc ac oedolion ledled Cymru. Yn ogystal â'r gwaith rydyn ni'n ei wneud mewn ysgolion, mae Gyrfa Cymru hefyd yn darparu gwasanaeth Cymru'n Gweithio, sef dull newydd Llywodraeth Cymru o ddarparu cyngor a chyfarwyddyd cyflogaeth a gorfaoedd proffesiynol, di-duedd ac am ddim i unrhyw un dros 16, ond na, os nad ydynt nhw mewn addysg gorfodol. Helo, Karen Armstrong ydw i. Rwy'n ymgynghorydd cyflogwr i'r Canolfan Byd Gwaith. Rwyf yma heddiw ar ran y Canolfan Byd Gwaith a'r Adran Gwaith a Phensiynau i ddweud wrthych am y cymorth sydd ar gael os yw'ch swydd yn cael ei ddileu. Fel sefydliad, rydym yn deall y gall dileu swydd fod yn drawmatig i unigolyn a theuluoedd ac rydym yn sensitif i'r heriau y mae ffactorau allanol, gan gynnwys coronafeirws, yn cael ei gyflwyno i ni fel cymuned ac fel gwlad. Ein nod cyffredinol yw cefnogi pawb fel unigolyn a gyda gofal a thrugaredd, mae ein byd fel oeddwn yn ei wybod wedi newid ac rydym ni i gyd wedi gorfod newid ag e. Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn ymrwymedig i gefnogi'r holl unigolion sydd angen ein help. Felly, beth allwch chi ei ddisgwyl? help a chyngor i ddod o hyd i swydd, mae'r Canolfan Byd Gwaith yn gweithredu gwasanaeth ymateb cyflym i'ch helpu gyda'r camau nesaf wrth ddod o hyd i swydd ac i'ch cefnogi gyda unrhyw help sydd ei angen arnoch yn ystod y cyfnod hwn. Rydym yn helpu pobl sydd wedi effeithio gan ddileu swydd, Mae hwn yn cynnwys y rhai sydd dan fygythiad o ddod eu swydd. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau fel Gyrfa Cymru, awdurdodau lleol a'ch cyflogwyr i sicrhau eich bod yn cael y gefnogaeth gorau sydd ar gael i chi yn ystod y cyfnod ansicr hwn. Mae'r Canolfan Byd Gwaith ar agor ledled Cymru gyda anogwyr gwaith ar gael i'ch cefnogi i ddychwelyd i'r gwaith. Mae yna swyddi ar gael o hyd mewn diwydiannau critigol fel logisteg, manwerthu bwyd, amaethyddiaeth a gofael, darganfanwch fwy ar help swyddi ar gov.uk. Yn ogystal â swyddi gwag, presennol, mae gan y wefan hon awgrymiadau a thechnegau ddefnyddiol ar gyfer ymgeisio am swydd a llwyddio mewn cyfweliadau. Peidiwch ag anghofio amlygu eich sgiliau trosglwyddiadwy. Sgiliau trosglwyddiadwy yw unrhyw sgiliau sydd gennych sy'n ddefnyddiol i gyflogwyr ar draws amryw o swyddi i diwydiannu Gallai'r rhain cynnwys sgiliau fel hebygrwydd, bod yn drefnus, arwain neu waith tîm, rhinweddau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt wrth recriwtio. Mae astudiaethau recriwtio hefyd yn recriwtio am swyddi ran amser a llawn amser yn ogystal â swyddi parhaol a dros dro. Mae rhai cyflogwyr ond yn defnyddio astudiaeth recriwtio hysbysebu i swyddi gwag. Wrth chwilio am swydd, mae'r safle Dod o Hyd i Swydd yn bwynt cychwyn da. Dyma wefan gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i chwilio am swydd ar-lein am ddim ddim sy'n hawdd i'w defnyddio. Mae'r safle am ddim i gyflogwyr i'w defnyddio hefyd ac mae yma amrywiaeth dda a chymysglyd dda o swyddi gwag yma, rhai llawn a ran amser, parhaol a dros dro. Gallwch uwchwythio CV, sefydlu rhybuddion e-byst i'ch rhybuddion, rhybuddio chi am swyddi gwag newydd. Gallwch weld eich chwiliadau swydd a cheisiadau swydd flaenorol. Os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd, gallwch hindro eich chwiliad i ganolbwyntio ar cyflogwyr sy'n ymrwymedig i gefnogi bobl sydd ac anabledd neu cyflwr iechyd. I rai bobl, mae hwn yn gyfle i chwilio'r opsiwn o hunan-gyflogaeth. Efallai eich bod wedi bod yn gwneud rhywbeth yn eich amser hamdden ac yn awr yn eisiau chwilio'r posibilrwydd o wneud hyn yn yrfa yn y dyfodol. Rydym yn gweithio gyda nifer o sefydliadau all ddarparu gefnogaeth ac arweiniaeth cywir i unrhyw un sy'n ystyried hwn fel opsiwn. Darganfyddwch Fwy o wybodaeth ar-lein yn y gov.uk Work for Yourself. Felly, sut allwn ni eich helpu chi os ydych chi'n ddi-waith? Gall Cymru Gweithio gefnogi unrhyw un sy'n ddi-waith am ba bynnag reswm. Gallai hynny fod o ganlyniad i golli swydd, ond nid yw'n gyfyngedig i hynny. Gallwn hefyd helpu cyflogwyr sy'n wynebu'r penderfyniad anodd iawn i leihau eu gweithlu. Byddwn ni'n sicrhau bod y wybodaeth diweddaraf ar gael i'r rhai sydd ei hangen. Byddwn yn eich tywys drwy broses o ddod yn ddi-waith a cholli eich swydd ac yn eich helpu i symud ymlaen yn llwyddiannus. Efallai bod angerdd cymorth ymarferol arnoch chi. Gallai hyn gynnwys paratoi CV, Bydd ein tîm o gynghorwyr yn eich helpu i lunio CV. Dulliau cyfweld. Pryd oedd y tro diwethaf i chi gael cyfweliad? Efallai bydd angen i chi gael sesiwn diweddaru. Tueddiadau recriwtio. Gallwn rhoi gwybod i chi beth sydd wedi newid yn y byd recriwtio. Gwybodaeth am y farchnad lafur. Gallwn rhoi wybodaeth i chi am y farchnad lafur lleol, rhanbarthol neu hyd yn oed y farchnad lafur genedlaethol. Yn ogystal â hynny, gall ein tîm o gynghorwyr sydd wedi hyfforddi'n broffesiynol eich helpu chi i wneud penderfyniadau, edrych ar y wybodaeth sydd o'ch cwmpas, a gwneud y gorau o'r cyfleoedd sydd ar gael. Fyddwn ni byth yn dweud wrthoch chi beth i'w wneud. Byddwn yn eich helpu i sicrhau bod gennych y sgiliau i symud ymlaen a dod o hyd i swydd arall neu barhau i gynllunio eich gyrfa. Er mwyn i ni allu eich helpu ymhellach, mae Cymru'n Gweithio wedi gael ei gomosiynu gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno'r pecyn cymorth ReAct. Y rheswm am hyn yw bod gyrfa Cymru yn gwbl ddi-duedd. Beth yw ystyr hynny? Mae'n golygu mai chi yw canolbwynt popeth a wnawn. Fyddwn i ddim yn ffafrio darparwyr hyfforddiant, cyflogwyr nac unrhyw un arall, chi fydd ein blaenoriaeth. Felly, beth yw ReAct? Mae ReAct yn helpu pobl sydd wedi colli eu swydd neu sy'n ddi-waith i gael sgiliau newydd ac mae'n annog cyflogwyr sy'n recriwtio i gyflogi gweithwyr sydd wedi colli eu swydd neu sy'n ddi-waith. Pwy sy'n gymwys ar gyfer ReAct? Mae cymorth o dan y cynllun ReAct ar gael i unrhyw un sy'n byw yng Nghymru, sydd wedi cael rhybudd ffurfiol y bydd e'n colli ei swydd, neu sydd wedi ei wneud yn ddi-waith am unrhyw rheswm sydd o fewn 12 mis o'r dyddiad y gwnaed nhw yn ddi-waith, sydd heb fod mewn cyflogaeth barhaus am chwe wythnos neu fwy rhwng y dyddiad o golli eu swydd a dyddiad y cais am grant ReAct. sydd heb gael unrhyw hyfforddiant sydd wedi ei ariannu'n gyhoeddus ers colli eu swydd neu ddod yn ddi-waith, gan gynnwys rhaglenni dysgu yn y gweithle fel prentisiaethau. Mae yna dair rhan i'r cynllun React. Gallwn fanteisio ar bob un o'r rhain, ond mae rhaid i chi ddilyn y meini prawf a'r prosesau. Yn gyntaf, y grant hyfforddiant galwedigaethol. Grant yw hwn ac mae hynny'n golygu na fydd, rhaid, na fydd rhaid i chi dalu ein ôl. Mae hwn yn grant o hyd at £1,500 er mwyn eich helpu i chi i symud yn agosach at y farchnad lafur. Gallwch ei ddefnyddio i dalu costiau hyfforddi, i ddiweddaru eich sgiliau cyfredol, neu i ddysgu sgiliau newydd. Mae'n rhaid i'r sgil newydd hwnnw fod yn angenrheidiol er mwyn sicrhau eu bod mewn sefyllfa well ar gyfer y farchnad lafur. Yn ail, y grant cymorth ychwanegol, sy'n grant o hyd at 200 i'ch helpu gyda costiau teithio i gyrsiau hyfforddi, costiau llety dros dro, cyfraniad tuag at gostiau gofal plant tra byddwch yn hyfforddi a chymorth gyda chost cyfarpar arbennig er mwyn gwared ar rwystrau i hyfforddi. Trydedd rhan REACT yw'r cymorth recriwtio i gyflogwyr sy'n cael ei gynnig i gyflogwyr am eich cyflogi chi a gall fod gymaint â 3,000. Mae 1,000 arall hefyd ar gael tuag at gostiau hyfforddi, sydd ond ar gael i gyflogwyr am eich hyfforddi mewn sgil newydd sydd eu hangen arnoch chi ar gyfer y swydd newydd. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y cyflogwyr yn ymwybodol o'r taliadau cymhelliant hyn ac efallai y bydden nhw'n ystyried eich cais mewn goleuni mwy cadarnhaol yn sgil y wybodaeth hon.
Bydd dalgylliadau er mwyn gwneud y cais am y budd-dal cywir, gallwch ddefnyddio gov.uk Benefit Calculator. Bydd amgylchiadau pawb yn wahanol. Awgrym da, edrychwch ar www.entitledu.co.uk. Mae'n bwysig i chi sefydlu pa fudd-dal bydd gennych hawl iddo a pha un a fy'n yn fudd-dal yn seiliedig ar gyfriniadau Fe lwyfant ceisio gwaith dull newydd a lwyfiant cyflogaeth a chymorth dull newydd, mae'r ddau fudd ddaw hwn yn seiliedig ar eich gyfriniadau yswiriant gwladol yn y dwy i dair blynedd diwethaf ac mae'n cael ei dalu am hyd at chwech wythnos ar hugain. Nid yw cynilion yn cael eu ystyried ar gyfer y budd-daliadau hyn, fel arall, gall budd-dal prawf modd credyn cynhwysol fod yn addas i'ch amgylchiadau presennol. Fodd bynnag, mae'n werth dweud bod unrhyw dawiadau dileu swydd rydych yn eu cael neu gynilion sydd gennych yn cael eu hystyried fel gyfalaf a gall effeithio eich hawl. Mae'ch taliad Gredir Cynhwysol yn cynnwys lwyddiant safonol ac unrhyw symiau ychwanegol sy'n berthnasol i chi, er enghraifft os yw'ch gennych blant, mae gennych anabledd neu gyflwr iechyd sy'n eich adar rhag gweithio neu mae angen help arnoch i dalu'ch rhent. Mae yna opsiynau gwahanol, felly mae'n syniad da i chi archwilio i'r opsiynau gorau yn seiliedig ar eich amgylchiadau presennol Cyn gynted ag y gallwch, gwnewch eich cais ar-lein, ble bynnag y mae'n bosib, ewch i gov.uk, gwneud cais am Gredyd Cynhwysol am fwy o wybodaeth am wneud cais a pha waith papur fydd angen i chi ei darparu. Bydd eich cyfweliad â gefnogwr gwaith naill ai ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb mewn canolfan gwaith. Bydd yr anogwr gwaith yn egluro'r holl broses i chi a bydd angen i chi gwblhau ymrwymiad Hawdd. Mae hwn yn gontract ysgrifenedig rhyngoch chi a'r adran a'r gwaith persiynau ble byddwch yn cytuno ar sut y byddwch yn paratoi am waith, sut y byddwch yn chwilio am waith, cynyddu eich enillion os ydych eisioes yn gweithio. Darganfyddwch fwy o wybodaeth am gefnogaeth, cyflogaeth a budd-daliadau yn Understanding Universal Credit, Hafan, Gymraeg. Os ydych wedi cyrraedd neu agosáu at oedran pensiwn, efallai bydd angen cyngor arnoch ar bensiynau neu ymddeoliad. I ddarganfod beth sy'n digwydd am eich pensiwn gweithle, gofynnwch eich cyflogwr neu'ch darparwr pensiwn. I ddarganfod mwy am eich pensiwn wladwriaeth, gan gynnwys faint y gallech ei gael a pryd y gallwch gwneud cais amdano, ewch i www.gov.uk Pensiwn y Wladwriaeth. Os ydych yn 50 oed neu'n hŷn ac mae gennych pensiwn cyfraniad wedi'i diffinio, gallwch cael apwyntiad arweiniad di-dydd am ddim gyda PensionWise. Ffoniwch dim 800-138 3944 i drefnu apwyntad neu ewch i pensionwise dot gov dot uk. I gael cyngor annibynnol a phensiynau, ewch i www.pensionadvisoryservice dot org uk. Mae ymdopi â cholli swydd yn gyfnod heriol, ond mae pob math o gefnogaeth ar gael i chi i helpu dychwelyd i'r gwaith, gyda hyfforddiant, pryderon ariannol a'ch lles. Dyma rai sefydliadau sydd ar gael sy'n cynnwys amrywiaeth o gefnogaeth, maent Yn elusen iechyd meddwl, maent yno sicrhau nad oes unrhyw un i wynebu problem iechyd meddwl ar ben ei hun, Gwasanaeth Adran a Phensiynau. Mae'r gwasanaeth hwn yn darparu, darparu arweiniad, arian a chyngor dyled am ddim ar lein a dros y ffôn. Mae Pension Wise, y gwasanaeth cynghori a phensiynau a'r gwasanaeth cynghori a ariannol i gyd wedi dod ynghyd i fod yn wasanaeth adran a phensiynau. UCAS, mae'r gwasanaeth cynghori, cymodi ac fathredu yn gorff cyhoeddus anadrannol y Goron y Deyrnas Unedig. Ei bwrpas yw rhoi cyngor dydd am ddim i gyflogwyr a gweithwyr ar hawliau, rheolau ac ar gorau yn y gweithfa. Maent hefyd yn cynnig ef cefnogaeth datrys anghyfodau, cyngor a bopeth, rwydwaith o 316 o elusennau annibynnol ledled y Deyrnas Unedig yw Cyngor ar Bopeth sy'n rhoi gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am ddim i cynorthwyo bobl â phroblemau ariannol, cyfreithiol a phroblemau eraill. Nid ydych ar eich pen eich hun, cofiwch hynny. Siaradwch â chydweithwyr, teulu, ffrindiau am sut rydych yn teimlo a'r hyn rydych yn ei wynebu. Peidiwch ag anghofio ein bod ni yma i gynnig cefnogaeth a'ch helpu yn ôl i'r gwaith. Crynodeb a phethau i'w hystyried, Beth yw eich sgiliau trosglwyddiadwy? Y sgiliau yr ydych wedi meithrin drwy gydol eich bywyd gwaith y gallwch eich trosglwyddo yn rhwydd i weithio gyda cyflogwyr newydd. Meddyliwch am y profiad sydd gennych. Pa fath o swydd hoffech chi ei wneud yn y dyfodol? Oes yna gyfleoedd ar gael i weithio yn y diwydiant hwnnw? Meddyliwch am y farchnad swyddi a sut mae'n newid. Sut mae hyn oll yn effeithio ar yr ardaloedd o'ch cwmpas? Oes yna rhywbeth yr ydych chi'n wastad wedi bod eisiau ei wneud? Oes gennych chi unrhyw hobïau neu diddordebau? Ydy hwn yn gyfle i chi newid gyrfa? Gallwn drafod yr holl opsiynau gyda chi a dechrau cynllunio eich gyrfa ar gyfer y dyfodol. Does dim rhaid i chi wneud hyn ar eich pen eich hun. Mae Cymru'n Gweithio a'r Ganolfan Byd Gwaith yma i'ch cefnogi chi.